Кайнатма. Мин әйтәм, килә Айваз, дим Ильяска. Кемгә? Ильяска. Ильяс миңа яза, «Э, диндә ул Ләйлә ди. Әйдә, ничек чишкәндә әзрәк кенә ди инде, теге авыр темаларга кереп кит. Тәхәрәтеңне алып кил диде.
Беренче тапкыр алдан миңа кайгыртып яза. Ләйлә ди, менә шулай булырга мөмкин, теге алай теге. Ул бит мине белә инде минем вот холыкны. Мин кешеләргә нинди булса сәер сораулар бирергә мөмкинмен. Ә Айваз белән әзрәк кенә андый булырга ярамый дигән намек белән миңа язып ята Ильяс. Нигә шундый синең аңа карата уй фикер тудырасың микән? Ничек шулай дип уйлыйсың? Трансляция э, без Ильяс белән дин турыда ничектер утырып сөйләшкәнне дә хәтерләмим мин. трансляция менә бүгенге көндә кеше турында фикер уятыр өчен әлеге кешенең социаль челтәренә кереп менә былай бер әйләндереп алу да җитә яисә берәр атна тирәсе теге бер көн генә җитми бер атна тирәсе стористан карап бару җитә әйме э, кайда нишли нинди фикер трансляцияли шуннан чыгып фикер уяна да. Шуннан туган, Ильяста туган фикер дип уйлыйм. Әйе, әзрәк кенә мине алдан әзерләп тора. Әйе, ләкин э, монда да э, берни кадәр мин үземдә дә бар иде мондый э, фикер, суфийчылыкка дәгъва кылып суфийчылыкка ук кереп китмим микән дигән. Кайракатта аеруча менә Ураза Рамазан айларында Ә менә бу дини контент дип әйтик инде. Дини контент түгел, үзенә күрә күңел халәте бит инде ул. Шул күңел халәте трансляцияләгән вакытта ул күп. Һәм кеше карагачтын, сине суфичылык дип атыйм инде мин теге, шуңа гына кереп киткән дип әйтик. Һәм карыйсың, шуннан да кешедә шундый фикер уянырга мөмкин. Шуңа менә мин соңгы елларда хәтта мин чикли башладым, чөнки мин тормыш динне уртага алып барырга, тигез алып барырга тырышам. Гомумән, динебез дә шулай куша безнең. Шуңа күрә менә шуннан чыккан гына фикер дип чамалый алам. Ә мин сине бит күп ел беләм. Шуңа күрә дингә кереп киткәнче елларны да беләм мин сине яхшы дип хәтерлим. Һәм митем Нәмәгә? Митем нинди каушау булырга тиеш монда бу темага? Митем мин Айвазны беләм. Ләкин мин дә менә үзем белән язганда синең исемеңне, митем талашып бетмәсә кирәк инде. Хәзрәт, хәзрәт, мин дип язас. Талашып бетмәсә кирәк инде Айваз белән. Чөнки синең дә холкың белән, син бит әйтә беләсең, туры сүзле син дә. Һәм менә безнең кайсыдыр мизгелләрдә э, аралашканда туры килмәскә мөмкин безнең фикерләр. Һәм бу кызык булыр дип тә уйлыйм мин, име? Син үзең нинди уйлар белән килдең менә бүген монда?
Мин беренчедән э, татар телендәге подкастның шушындый даими чыгуы Э, беренчедән куандыра, икенчедән әлдә барамыни бу? Ничек бара әле бу дип уйлап килдем. Килдем генә түгел, гомумән шушы подкастка шундый уйлар белән гел карап күзәтә торган идем. Чөнки татар телендәге подкастлар э, чыкмады түгел, чыгарып карадылар. Һәм мин үземнең дә дөресен әйткәндә Андый уйлар, идеялар бар иде. Уйлар, идеялар гына түгел, әле подкаст лар гомумән татар телендә генә түгел, рус телендәге подкастлар мейнстрим булганчы ук мин подкаст дигән төшенчәнең нәрсә икәнлеген белеп, өйрәнеп, э, шуның гомумән алганда теге э, яратам дип әйтергә диссертация яклаган кеше дип. Чөнки үзем радио өлкәсе кеше буларак миңа менә бу техник яклар ниндидер Э, шул индустрия хәле вакыт кызык һәм подкаст әле гомумән алганда безнең көнбатыштан җитмешенче еллардан бирле мәгълүм бу, бу күренеш дип әйтик инде хәзер генә ул видео подкаст булып чыга башлады шуңа күрә ә, э, мин бу подкаст дигән әйберне җаным тәнем белән үз итәм э, бик күпләп үзем тыңлыйм үземнең ниндидер шушы подкастның бер өлеше буласы килә һәм әйтәм бит килгәндә әле барамыни бу дип ничектер гаҗәпләнеп килдем чөнки бу бер зур күрсәткеч татар телендәге подкастның ничәнче чыгарылышы менә синең белән булган булганын белмим ничәнче булыр микән ну бер егермегә якын бар инде егермегә якын бу бит инде зур күрсәткеч Ну, чыннан да командасы да яхшы җыелды бит инде безнең, шуңа күрә бу бер һәм э, егетләр белән эшләү ул менә егетләр сүз бирә икән эшлибез дип, алар эшлиләр. Шулай булып чыкты. Күп очракта. Теге мин бит инде монда килүче генә кеше. Мин киләм дә, бер сәгать утырам да китәм, ә калган эше бит иң авыры. Ул бит камераларны кую, аларны алып килү, аннан соң теге тавышын яздыру. Бюджет майтару.
Аның иң э, авыры шулдадыр инде. Ладно, акча түләсәң аны чөртеп тә була егетләргә. Ләкин бюджет майтартырга кирәк бит әле. Шуны кайдадыр расларга кирәк, безгә кирәк бу дип. Караулар сезнең анда мең генә э, дигәнне дә шул мең кеше караса да аның кыйммәте миллионга дип аңлатасы бар бит әле. Болгар радиосында бар.
Бит Болгар радиосында чыгып бара. Тыңлаучылары бар. Шуңа күрә ВКонтактеда чыгып бара. Радионыкын аның бит син әйтә алмыйсың. Менә безнең мин татар радиосында эшләгәндә мин эшли торган идем. Безнең яраткан прием дип әйтегез рекламодательләргә. Безне миллион кеше тыңлый. Санны үзең әйтәсең. Радиода санап булмый аны. Ләкин бу шундый цифрлы платформалар аның күрсәткече бар. Әйе. Син кемгә генә организаторгамы, түләүчегәме, спонсорга кемгә күрсәтсәң дә син күрәдер. Шаттырма иптәш. Радиода сен әйтә аласың. Шуңа күрә ул аның үзенең магиясе дә бар, үзенең тискәре ягы да бар. Син күпме кирәк шул санны әйтә аласың радио буларак. Ләкин ышанмаска да мөмкиннәр аңа.
Кайнатма. Дуслар, барыгызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Минем исемем Ләйлә Лерон. Бу подкастны без Болгар радиосы һәм Ями Music лейбл белән бергә эшлибез. Подкастка чакырабыз билгеле шәхесләрне, сәләтле шәхесләрне һәм алар белән мин барысы белән күбесе белән таныш. Бүген бездә кунакта Айваз Садыров, Һәм ул безнең кем буласың син хәзерге вакытта? Менә үзең үзең ничек син билгелисең? Радиолардан киттең бит инде син. Радиода теле теле алып барыш. Ә, таян ноктасы хәзерге вакытта син. Әйе, әйе, әйе. Менә ничектер позиция или торган урын була бит инде позиция или торган. Син син мең эш башкара аласың. Безнең һәр вакыт шулай инде. Ләкин сине күреп белә торган, таный торган бер профессияме, бер бер э, теле или радиоканал була. Шуның белән позиционерләр, әйеме? Һәр вакытта да кешене. Шуңа күрә теле алып баручы дип Әйтәмдер үземне сорасалар. Җайлырак аңлатырга болай. Мин әле продакшн белән дә шөгыльләнәм, мин әле язам да, мин әле продюсерлык белән дә шөгыльләнәм. Продюсерлык та ул киң кырлы мәгънәдә бит инде. Продюсер булгач инде инде йолдызны гына продюсерлыйсың дигән сүз түгел. Продюсерларга булган әйдер бүгенге көндә шул ук теге цифрлы мәйданнарда проектларны әйе. Шуңа күрә э, төрлечә атарга була. Ләкин кышаң лаешлы булсын өчен тел алып баручы.
Ярый. Яхшы, кеше аңлар. Ә безнең подкастның гел темалары бар инде, мин аны алдан әзерләп куям. Синең өчен менә чәйни безме дигән э, теманы сайладым. Нәрсәгә дигәндә, беренчедән син диндә. Сиңа гайбәт сатырга ярамый. Ләкин ә мин гайбәт сатырга яратам. Хәм менә э, без синең белән менә бу темага чишеп алсак, миңа кызык булыр иде. Ничек менә диндәге кеше менә бу теманы дөрес итеп урап Китеп, бәлки, урам эче, чыннан да, чын күңелдән аралаша алыр дигән өметтә. Чәйнәмизме дигән әйберне син каян хәтерлисең? Булмас нокта ру порталы, Рузил. Ялгышмасам, аның порталында 2000 ел башларында форумның бер өлеше бар иде шундый. Әйе. Миңа көндә кереп карый берем ул чәйнибез менә. Анда нишләптер? Андагы гайбәт, андагы сүз име, бит йолдызлар турында языладыр. Шәкүрләр еллары, шәкүр генә барлыкка килгән анда. Айсылулар да менә ул вакытта йолдыз иде име, билгеле шәхесләр иде. Һәм алар турында нинди булса да кызыклы яки билгеле булмаган, тикшерелмәгән мәгълүматлар чыгарыла иде. Һәм ул вакыт өчен нәкъ тә кирәк вакытында чыккан бер э, Мөмкинлек бит ул тамашачыга, бигрәк тә интернет аудиториягә, яшьләр аудиториясе ул, актив аудитория. Бүгенге көндә моның белән проблема юк. Бүгенге көндә син чәйнисең килә икән, шул әлеге йолдызыңның аккаунтына керәсең дә, соңгы берәр постын аласың да, соңгысынмы, кайсы ошый кем әйтмешли, рәхәтләнеп чәйнисең. Ул вакытта социаль челтәрләр алай ук киң таралган кебек түгел. ВКонтакте бар иде бугай. Ләкин ВКонтакте э, платформа буларак ул күбрәк Шәхси аралашуга корылган кебегрәк нигез иде. Әйе, анда ещё стена бар иде.
Стенада бер-беребезгә яза алдырыйк без. Хәтерлисеңме, андый моментлар бар иде. Рәсемнәр ясый торган идек. Аннан соң Дуровны сүктек. Беренче апрельдә Дуровны күрдеңме син телеграмда соңгы постын? Юк, ничек яза ул? Ул бит үзенең Ә, стенаны кайтарам дип язган иде.
Стенаны кайтардым дип язган иде. Стенаны кайтардым дип. Шуңа күрә шул искә төште. Менә шул вакыт өчен шул вакыт өчен ничектер уникаль платформа, әйме? Синең бар, кем әйтмешли, запрос, таләп, кызыксыну, кемгә кемнедер бигрәк тә танылган кешене э, беразына чәйнәп алу, аның турында фикер алар шуның белән сиңа мәйдан. Башка җирдә юк. Һәм шуның шуның белән уникаль дә инде, шуның белән акыллы да инде шушы әйберне тәкъдим иткән Рузил дип саныйм мин. Син анда үзең эләккәнең бар име? Сине вакытта чәйнәгәннәр име? Мин койрыгына эләгеп калдым. Мин ул вакытта Миңа ничә яшь булган икән? Мин бит әле ул вакытта Казанда да түгел, мин Арчада. Казан гына ярар, Казан белән генә билгеләнми, гомумән алганда, нәрсәдер эшләвең. Мин а, Казан ике төрле мәгънәдә. Мин Казанда түгел. Мин Тусовкада түгел. Ул вакытта әле мин бәлки Арча педагогик көллиятенең беренче курслар студентыдыр дип хәтим хәтерлим хәтта 2005 елда укырга кердем мин анда. Әйме? Шул вакытлар бит инде. Әйе, шул вакытлар.
5, 8, 9.
Һәм мин ничектер анда күзәтүче буларак кына, койрыгына гына эләгеп, ничектер эләктерә алмадым иң кайнаган чагын. Ләкин менә койрыгын эләктереп, шаукымын хәтерлим әле. Шаукымын хәтерлим ул вакыттагы менә шул. Әлеге дә баягы Барс Медиа йолдызлары чыга башлаган, күренә башлаган һәм алар дөрес стратегия сайлап, үзләренең артистларына аларында чәйнәргә ярый дигән шундый
карап яр әйе әйе алар аны аңлап алды чөнки моңа кадәр артистлар бит алар ничек бигрәк тә дәүләт филармония өлкәсендә эшләгән артистлар алар аларга тел теш тидергә ярамый алар идеаль алар нәрсәләр чыкса хәтта миңа калса менә шундый заманнар булганнардыр аларның бит әле мөмкинлекләре дә бар кемгәдер нәрсәләр ялгыш нәрсәләр чыкса кемгәдер әйтеп кемнеңдер аркылы шушы кешене нәрсәдер эшләттереп кайдадыр язган булсалар алдыртып шундый моментлар Яшен батыр түгел, андый сүзләр бар, әйме? Кемгәдер сүз ошамаган икән, абзыена шалтырата калган. Ә монда менә шушы Барс медиа җитәкчелеге, продюсерлар әлдәге баягы бу әйбернең яхшы үз файдаларына яхшы эшләгәнен аңлап, теге ак юл бирделәр. Шулай, менә индустрия, вакыт, чор, җәм, җәмгыятьнең таләбе туры килгән вакыт булды ул. Шуңа күрә үсеш алды да инде. Менә хәзер безне бит яшь буыннар да карарга мөмкин. Алар чәйнибезме дигән әйберне белмиләр дә. Һәм аңлатып китәм, менә шундый сайт бар име, ул сайт эченә керәсең, һәм анда ул бер генә э, вкладка була инде, вкладкага кереп чәйнибезме дигән шундый форум. Һәм һәр кеше үзе кереп, нинди булса да мәгълүмат язарга мөмкин, һәм ул мәгълүматны калган кешеләр эләктереп алып, аралашып, нәрсәдер өстәп, нидер фикерләрен язып, э, чәйнәп төкерәләр инде бер-берсен. Сораулар, ниндидер сорау гына түгел, кемдер фантазияле шунда юм. Ул бит уникаль э, менә бу формат. Анда син чәйнәү генә түгел, юмор белән менә бүгенге көндә мемнар бар бит, әйме? Бүгенге көндә инде һәрбер э, стильнең аңлатмасы бар. Мем, сорау һәм калганы калганы, ә ул вакытта менә бөтен стиль укмашып, Кемдер көлә, кемдер шаярта, кемдер җитди итә, кемдер алдалый, ул шундый уникаль очрак иде чыннан да. Ну, мин хәтерлим, менә бер мизгел Айсылу әйтә башлады, моны кемдер, менә кайбер билгеле әйберләрне име, таныш кешеләр яза кебек тоела миңа, ди, кемгә әйтергә, кем белән сөйләшергә ярый икәнен аңламый башладым, ди, кемгә ачылып китергә ярый менә хәзерге вакытта, дип, миңа әйткәнен хәтерлим, һәм Айсылуның любой соравына, Айсылу турында сорасалар, мин бер, бер төрле генә җавап бирергә ярый, ди миңа Айсылу турында. цветет и пахнет бүтән бер әйбер дә әйтергә ярамый дөргә. Мин белмим, бәлки ул кеше миннән алып мәгълүматны, аннан соң шул э, чәйни без миңа салырга мөмкин икән. Башта мин ачыктан ачык сөйләп йөридем Айсу турында, аннан соң Айсу бер кешегә бер сүз әйтмә. Чыгып бара чөнки. Каян беләләр? Шундый шәхси әйберләрне аны бүтән бер кеше мин беләм, Айсу үзе белә, тагын бер өч кеше бәлки име, но анда чыга. Кем булган әле дә белмибез. Кем чыгарган? Зөлфәт Зиннуров булгандыр инде. Бәлки чыннан да э, монда бит хәзер э, төрле теорияләр чыгарырга була. Бу шәйнибезме чәчәк атсын өчен, анда бит әле котыртучылар да булырга тиеш. Ниндидер шушы индустрияне яхшы аңлаган, белгән менә бүгенге көндә кем анда Матурова чыгып алдымы? Аны кем дип эзләделәр, башларын катырып бетерделәр. Шул ук үз тирәсендә нәрсәдер аңлап яки аңлап җиткермәгән, ниндидер шикле мәгълүматка аның доступы булган бер кеше бит инде ул әйме әйе монда да шулай ук нидер бик якын гына кеше булырга мөмкин ул шушы кеше махсус әлеге формат җәелсен өчен ул анда нидер ә, махсус рәвештә ыргыта махсус рәвештә син хәтта ул кешедер дип уйламаска да мөмкинсең бәлки ул үзенә күрә шушы кешегә кызыкта булгандыр ул Менә хәзер уйлап кара, нидер популярлык өчен түгел, ә кәмитлек өчен төрле процесслар җибәргән кешеләр бар. Әмма үзләре теге күләгәдә калып. Әйе. Чөнки минем үземнең беренче тапкыр шушындый әйбер белән кыланып караган булды. Хәзер сирне ачасы килми. Аш инде. Юк, юк, моны ашырга ярамыйдыр әлеге. 40 ел үтмәде. Беләсеңме, бу шуның кадәр
син әйттең дә хәзер кызык әйбәтең кешегә дә ну әйтми бер өлешен генә былай диеп әйтик
политика кереп китте дипломатия башка кеше исеменнән башкар башка кеше түгел уйлап табылган кеше исеменнән бер гамәл башкарылды һәм бу үзәк телевидениегә кадәр барып җитте дип әйтергә була аның ахыр чиктә бу уйлап табылган персонаж уйлап табылган персонаж кылган гамәл икәнен дә белми калдылар Шуны гадәт, ә без бер бер э, төркем дип әйтим, өч, өч егет, өч егет. Шушы үз тирәмдә йөри торган егетләр иҗат белән кызыксынып һәм иҗатка иҗат итеп караучылар. Без моны иҗат итеп карыйбыз. Без моны шушы альтер эго дип әйтик, нидер бер персонаж дип кенә булдырдык, ә моны халык аңлап алды, нидер бер чын персонаж, чын вакыйга, чын дип һәм моны әйтәм бит, гәҗитләргә һәм централь телеканалларга чыгарып сөйләделәр. Ә без көләбез, чөнки бу безнең шундый бер ирония гына, без моны үзебез уйлап тапкан бер вакыйгага. Ә, Димәк, кешене манипуляциягә керткән сине, манипулировать иткән алар белән. Без андый э, алдан максат андый түгел иде. Бу чыннан никадәр ерак барып җитәр һәм моны моңа никадәр ышанырлар икән дип. Хәтерлисезме, бер ара чыннан да шундый э, булды бит вакыйгалар. Теге пранкерлар дип атарга буладыр инде аларны. Пранк, анда төрле төрле өлкәләр бар. Менә мин үз вакытында заманында хәтта Саша Барон Коэн белән бер илһамланып алган идем. Сен аны беләсеңме проектлары? Аның бит проектлары бик күп. Хәтта менә Барат кинофильмында ул ничек төшергән беләсеңме? Үзен чын репортер итеп тәкъдим итеп төшергән кинофильм ул. Ул шул э, үзен чын Казахстаннан килгән, Казахстан түгел, башка төрле әйтә бугай илен. Ул үзен чын репортер итеп һәм кешенең чын реакциясен. Аның шулай ук солдат булып э, эшләгән образы да бар. Кеше аны шул образ итеп кабул итә,

Мин паузага куеп, я тизрәк язып алып. Бу бик яхшы гадәт. Ә кайберләре бит аңламый һәм кызыксыну, беләсеңме, ике категория кеше бар. Менә син шул категория, мин дә шундый категория. Мин нәрсә аңламыйм икән, ләкин контекстка кереп китәм. Һәм миңа кызык, мин аны өйрәнәм, мин аны карыйм һәм мин бәлки бу яктан әле кругозорны үземне арттырам да. Ә кайбер кеше шушы э, вакытта аңламый башлый да, һәм ул аңа кызык түгел була башлый да, ул шушы әйбердән аерыла гына. Әзрәк кенә авыррак була башлый. Әйе, әйе, әйе. Әйе, әйе. Ә мин бәсем мин Куджи подкастын тыңлыйм. Ә Куджи подкаст менә алар беркайчан да аңлатмыйлар. Сөйлиләр дә аңлатмыйлар. Ә бар тагын берничә подкаст, анда кемдер исемен әйтәләр икән, ул кешенең фами... фотосы чыга. Ялкаулар өчен. Әйе.
Мин андыйны мин яратмыйм. Миңа, миңа кирәкми андый подкаст кем? Мин үзем карыйс табасым килә, миңа кызыксын кызыксынып китәсе килә. Шуңа күрә менә без синбе орлашабыз икән, алар әйткән кешеләрнең фамилияләрен белмиләр икән, Әзрәк кенә миләрен кушсыннар и, дип, дигән өметтә. Чөнки бөтен аудиторияне дә алу миңа кызык түгел. Минем тренерым гел әйтәдер, Работаем только с отличниками. Троечники сами подтянутся. Вот. Шуңа күрә минем менә бу подкаст, ул бишлегә укыган кешеләр өчен. Ә өчлеләр йә кереп китәләр, йә узып китәләр. Шуңа күрә кайгырма бу аның турында. Безнең... Юк, мин кайгырмыйм, мин кайгырмыйм, мин үзем констатацияләп кенә куйдым. Ләкин, ләкин теге мең кеше дип айттым бит мин карап баручы. Менә шушы мең кешедә инде шәт, чыннан да азмы күпме, монда бит без ниндер гениаль әйберләр сөйләмибез, бары тик шул менә безнең яшьтәге интернет кулланучыларга былай да яхшы таныш әйберләр турында сөйлибез кебек, әйме? Ләкин менә кайбер татар аудиториясендә аны да аңламаучылар булмавы мине э, мине Гаҗәпсендерә генә дә түгел әле, мине бераз гына борчый да. Чөнки әйтәм бит, менә менә без әле генә әйткән персонажлар, ул ничектер инде ул интернетның легендалары һәм менә шушы рус телендәге ютубның ниндидер теге каһарманнары дип тә әйтергә була. Форматлары белән буенча карасаң да, чөнки мин үз заманымда һәм хәзер дә параллель рәвештә моны өйрәнеп барам, тикшерәм, мин кызыксынам. Әйтәм бит, мин менә бу подкаст дөньясында да, подкастларында мин төрлесен тыңлап, төрлесен карап, Минем өчен бу үзе, үзе бер дөнья, үзе бер галәм. Шушы, шушы мәгълүмат кыры, шушы, шушы вайп дип әйтик инде, әйме? Һәм шуны аңлаучы кешеләрне тапкан тапсам мин сөйләшкәндә, мин инде чыннан да үзем өчен бер э, сөйләп туймаслык яки аның белән фикерләшеп туймаслык бер шундый э, чыңгылга килеп ләгән. Минем дә ничектер миңа менә шулай тоела, минем бөтен кеше аралашам бит инде менә минем танышларым. Алар менә шундый барса шундый дип уйлыйсы килә минем. Әйе. Алар Болгар радиосында кем эшләгәнен белергә тиешләр, Татар радиосында кем эшләгәнен, теге Барс медиада кемнәр кайсы җырчы Барс медиадан, кайсы җырчы Барс медиадан түгел, кайсы Ями мюзиктан. Алар аны аерырга тиеш дигән фикердә. Ләкин кеше белми бит күбесе. Алар менә Аермый да. Алар тиеш тә түгел бер яктан. Ләкин без бит ниндидер профессиональ кухня турында сөйләшмибез. Без бары тик әлеге дә баягы мин әйткән сиңа кругозор турында сөйләшәбез. Азмы күпме менә политика белән кызыксынган кеше, мин политика белән хәле кызыксынмыйм. Мин әлбәттә анда хилафланырга мөмкин. Ләкин менә бу гади яшьләр э, культурасына кагылышлы әйберләрдә син чамаларга тиеш инде барыбер дип уйлыйм мин. Син шунда чамаламасаң, әйе, син шунда чамаламасаң, белмим инде. Ә син нинди кыйммәтләр белән яшисең соң алайса? Бу тормышта мәгълүмати кыйммәтләрне әйтәм әле мин. Мәгълүмати кыйммәтләр. Э, хәзер бөек кыйммәтләргә кереп китсәк, озакка сүз китер. Ләкин бу бит менә ничектер теге үзе үзе сорала кебек. Бу менә син бу тормышта ничектер теге гади генә кагыйдәләрне белергә тиеш кебек. Менә гади син бит инде тормышта этика кагыйдәләре һәм калган интернеттагы менә бу Э, культураны деп әйтик инде аны ну без хәзерге мәктәп программасы деп әйтик инде без хәзерге чорда әйтәләр поп культур диләр име поп культур мин дә карыйм мәсәлән нәрсә дә ул рики морти дигән мультфильмны карыйм һәм минем танышым ул миңа ун яшькә э, аермабыз бар һәм анда рики мортида бара ниндидер юмор и мин карыйм ул көлми мин ничек көлмисең соң ә нәрсә турында соң ә анда э, крепкий орешектан бер өзек Креп... Ничәнче сезонда бу? Кайсын кайсын әйтәсең? Соңгы сезонда бу. Мин соңгы сезонны барып җитмәдем әле. Анда крепкий э, орешка амаш бара, һәм әйтәләр анда э, э, только говорит стекло не разбивайте диләр алар, име? И мин көләм, миңа миңа кызык. Ә бу аңламый. Ничек инде әйтәм? Ә ул карамаган уже крепкий орешкны, аңлыйсыңмы? Ә Рики Морти аңа кызык, ләкин кайбер моментларын ул аңламыйча бара ул. Әйе, әйе, менә шуңа күрә бүгенге көндә Э, иҗат та бит әле шул хәле киңкырлы. Син иҗатны аңлап, иҗатның тәмен тоер өчен дә синеңдер бер минималь база э, кругозор булырга тиеш. Менә аның бөтен тәмлелеге шунда да. Шунда бүгенге көндә миңа э, яшь иҗатчылар шунысы белән дә ошый. Син әйткән амажлар, син әйткән ниндидер теге кайдыр отсылкалар белән, кайдадыр теге. Әйе, син шуннан инде канәгатьләнә хуйсы аны кабул итү хисе тагы да куанычлы, әйме? Чөнки бүгенге көндә менә мин кинофильмны карасам да, бер-ике карыйм, аннан соң әле карыйм, аерым обзорларын карап чыгам. Чөнки, Чөнки фана, бер... фанатиклар анда әйе. сиңа табып бирәләр өчен, ә монда әнә моңа әйткән әйе. икән, бу мондый кадр, менә мондый актерны чакырган, шуңа күрә шуңа менә бу актер килгән дип аңлаталар да, сиңа тагы да кызыграк булып тоела ул кино. Шуңа кадәр тәмле, шуңа кадәр э, э, кабул итәсең сиңа гади генә кинофильмны караучы кеше буларак түгел. Һәм әйтәм бит, мин миңа айга бер кинофильм карап, ул кинофильмны өйрәнү кызыграк, кызык өчен генә бер ун кинофильм караганчы. Менә кара, э, кино дигәннән, э, Байбулатның пасхалкаларын син күргәнсеңдер инде, киносында, Едәштә. пасхалка итеп кабул иткәнмен микән мин аны ә шул роза роза дим әби әби сабалары әйе әйе анысы да бар аннан соң уенда уйнап утыралар шин нияз нияз уйнап утыра уен янында уенда да язылган ие татарча сүзләр әйе әйе әйе алар алар мин пасхалка кебек кабул итмәгәнмендер чөнки бик җайлы пасхалка ул минем өчен бик җайлы пасхалка минем өчен пасхалка ул ул 70-нче дәрәҗәдә булырга тиеш. Аның рәхәте булсын өчен. 1552 сум дигәне сиңа инде кызык түгел. Бу бу җайлы паскалка. Ничектер менә өслектә ята бит ул. Ул менә интервьюда төшкәндә артта ике урындык куйсаң икенче хәл.
Аңлашылды. Ә Шәйни без белән кире кайтасын килсә, әйдә сөйлә миңа, Шәйни без белән хәтердә калган ниндидер менә шундый кызыклы факт.
Алар бөтенесе бер, бер тирә иде. Беләсеңме, ул шәйнибез э, не хәзер инде нидер бер эпоха дип әйтсәк тә, бүгенге күзлектән караганда ул э, ул арзанлы прием дип саныйм мин. Беләсеңме, менә бүгенге көндә дә уйлый белүче яшьләр, уйлый белүче нидер аудитория өчен менә мондый төр э, мәгълүмат алышу ул кринж санала. Килешәсеңме минем белән? Менә хәзер уйлап утырам. Ә янда комментарийлар яшьрәкләр 14-16 яшьлек кешеләр язалар. Бир яшәсен чители. Син кереп карыйсың аның аккаунтына. Теге олы яшьтәге апа абыйлар 40-35 яшьлек апа абалар язалар, сүгәләр, чәйниләр. Ә ниндидер яшь бала яза, нигә сез моны язасыз соң дип. Кереп карыйсың, чыннан да бер бала инде яклап яза. Аларга, әлбәттә, ул әлегә бәлки кринждыр, яки бәлки аларның буыннарына туры килми торган вайптыр. Ансы да булырга мөмкин. Мин әйтәсем килә, гомумән, менә шул дәрәҗәгә җитеп, шәхесне теге чәйнәү, менә гайбәт дип әйтик, аңлаешлы булсын өчен. Нидер кринж кебек. Бүгенге көндә менә кешене бит төрлечә чәйнәп дип әйтик, без аны гадиләштерик, ләкин кешене, шәхесне төрлечә анализлап була. Әйдәгез бер анализ дигән сүзне алыйк, бу чәйнибезме? Бу иң гади примитив Ә, кешегә хас кызыксынучанлык яки көнчелек яки нидер чагыштыру белән эшләнгән формат. Чөнки анда бу мондый, теге фәлән мондый, бу фәлән былай иткән микән? Бу иң теге гади база дип әйтик инде. Кешенең кызыксынуы менә журналистларда безнең яраткан сүз бар бит, әйме, сары яңалык ул өч төр, өч нигездә ята. Беренчесе аның э, үлем, кеше үлгән яки авырган. Икенчесе ул э, акча, кем күпме эшләгән, э, кем күпме урлаган, кем күпме гомумән. Өченчесе ятак. Кем кем белән йоклаган, кем кемнең ире, кемнең кем хатыны. Бу иң базы һәм менә массага иң яхшы тәэсир итәргән әйбер. Кем әгәр дә син күп укыласың, теләсәң, күпме акча эшләгәне, урлаганы язда, күп кем белән йоклаганы язда һәм
авырган үлгәне яза, әйме? Менә база. Иң күп лайк җыя торган әйе, әйбер әйе. без мисал кеше үлгәчтен. Әйе, әйе. Шундый шаккатам.
Кеше куя үзләренә кадр, мәсәлән, фотога төшеп ул йолдыз белән мин белән таныш идем, ул китте, янда лайк. Үзенә элемтә үзенә мин әйтәм инде теге үлгәннән соң исенә төшерә башлый, кайчан да булса, бер мизгелгә булса да бу кеше белән күрешеп, кулын булса да кыскан бар идем микән дип, чөнки үлгәннән соң ниндидер үзенең бер изге бер Максат итеп, әманәт итеп күрә шушы кеше белән булган берәр истәлеген куярга, әйме? Менә шушы шуңа гына нигезләнеп әйтәм, менә ул вакыттагы чәйни безнең күп темасы шуңа нигезләнгән иде бит инде, әйме? Шушы шушы гади кыйммәтләргә дип әйтик. Һәм шуннан чыгып бүгенге көндә бүгенге көн яссылыгына караганда ул вакыттагы мәгълүмат миңа кринж булып тоела. Шул кадәр гади, шул кадәр арзанлы, шул кадәр сары, әйме? Бүгенге көндә ничектер кеше үзен ничектер шәхес итеп саный икән, бу дәрәҗәгә үк төшергә тиеш түгелдер дип уйлыйм. Мин хәзер кайдан чыгып әйтәм, әйме, менә ул вакытта бит инде аноним рәвештә башкарыла иде, әйме, аноним рәвештә башкарыла. Хәзер күз алдына китер шушы анонимнар, хәзерге вакытта бит хәзер анонимлык, хәзер әле икенче очырга килеп җиттек без. Анонимлыктан киттек. Хәзер һәрбер кеше бренд, һәрбер кеше үзе сөйләүче, һәрбер кеше хәтта чәйнәсә дә, кайдадыр башка исем астында түгел, ә үзенең исеме астында Бу минем чәйнис- фикер. Әйе, Әйе. үзенең исеме астында тәкъдим итәсе килә, үзенең трансляциясе килә. Һәм менә бүгенге көндә нәрсәдер әйтәсең килсә, кемдер турыда, мондый дәрәҗәгә төшеп әйтү, ул чыннан да кринж. Менә интеллектыңны яисә шәхеслегеңне күрсәтәсең килсә, син чәйнәргә тиеш, ләкин аны шуның кадәр оста һәм шуның кадәр яхшы анализларга тиеш. Менә ахыр чиктә дини сорауга да мин сиңа җавап бирәм. Бу ахыр чиктә әлеге дә бай гайбәткә килеп кайтмый, ә, ә, ә, ә әйләнеп кайта яхшы разбор, яхшы анализ, яхшы бу кешегә яхшы бәяләмәгә. Ә моны мин гайбәт дип санамыйм. Әй, менә син бит күптән түгел генә үзеңнең Telegram каналыңда язган иң барон турында дип әйттең син миңа кичә, име? Син теге баронны анализлаган иң. Сөйләп кит әле менә ул постың турында. Телеграм, Айваз радиосы телеграм каналы турында сүз бара бит инде. Мышыттан файдаланып ул турында да әйтеп узыйк. Мин анда шушы телеграм каналымда үзенә күрә минем кайбер вакыйгаларга, кайбер үземә кагылган көндәлек хәтта очрашкан вакыйгалар һәм бәлки кешеләргә карата фикеремне урнаштырып бару өчен платформа итеп кулланам мин аны бүгенге көндә. Һәм чыннан да э, телеграм каналлар татар телендә аңкадыр күп түгел. Бигрәк тә аның менә фикер буларак, ниндидер сторителлинг буларак, ниндидер вакыйганы язучы буларак та телеграм каналлар юк кебек. Аз, бик аз кебек тоела миңа. Бар яңалыклар азмы күпме? Нәрсәдер әйме яңалык. Факт буларак кына яңалык, констатация факты. Әле ул теге яңалыкны да менә шулай булган булган һәм ахырда ул яңалык безнең бит беләбез, шул телеграм каналда анда яңалыклар инде бик э, гади функция. Ул шушы яңалыкларны яхшырак куертып, аңа мәгънә биреп, аны э, тагы бер кат атомнарга бүлү ул тагы бер жанр әйме әйе бу уже авторская журналистика ә бездә татарда яңалык бар ансы да әле безнең яңалыклар бар дәүләт э, структурадан кагылучы каналлардан күпчелегендә берничә авторский бар алары да агрегатор аның кайдандыр алды куйды алды куйды алды куйды бирде шулаймы әйе анда да алар шул просмотрлар артынан куа бар нидер э, яшьләр вайбындагы ниндидер бер э, мем тибындагы каналлар, әйме? Чугу бүлет татар кызы мәсәлән. Кара, нидер теге юмор форматында. Ә менә теге фикер буларак бик куанган идем мин э, Альбертның шундый каналы чыгуына. Чөнки ул ничектер теге фикер буларак та көндәлек көнкүрешкә дә һәм яңалыкларга да ниндер аңлатма бирә башлаган иде. Ахырдан карыйм сүрелде. Сүрелде. Ахырдан ниндидер Э, көндәлек үзе үк үзе үк сүгеп йөрүче үзе үк э, көлүче аңбый ярат ул үзен ниндидер бер барон э, башкалардан бәрібір айырылам дип саный инде аны күренә ул тышкы кыяфәтеннән үзен тотышыннан да һәм аның өчен бар ул үзе һәм үзе белән бер фикерне бүлешә алучы кешеләр ә бар Бар калганнар. Әйтим, әйме, шул калганнарга керә, бөтен артистлар да, блогерлар да һәм алардан көлә. Көлә нәрсәгә? Чөнки нәрсә ашаганны, нәрсә эчкәнне күрсәткәнгә, тагын нәрсәдер. Ә, менә шул көндәлек сторислар куеп барганга. Ахыр чиктән карыйм, Альберт дус, мин әйтәм, син дә шул ук инста блогерга әйләнеп каласың түгелме соң? Чөнки кайдыр агропаркка кереп ит сатып алып йөрисең, кайдадыр аучылыкка барып йөрисең. Әлбәттә, ул да бер ниша, ләкин син үзең үк үзеңә маяк итеп куйган менә шушы форматтан чыктың шуңа күрә мин аңа ул турыда ачыктан ачык яздым бу ул ачыктан ачык язу нидер теге конфронтация барлыкка килер өчен эшләнгән әйбер түгел бу беренче чиратта менә шушы телеграм аудиторияс телеграм платформасындагы менә бу элемтәне дә булдырыр өчен чөнки минем канал шулай ук беренчедән яңарак мин активлык күрсәтә башлады Үз вакытында мин анда анда да теге баронны карап барам, барон ошый дип куйган идем. Бу үзенә күрә менә шундый теге э, шулай ук әлеге жанрдагы бер алым дип әйтик инде. Әзрәк. Ул аны күрми дә калды бугай инде ялгышмасам. Ну, җибәрергә кирәк аңа. Бәлки, бәлки, бәлки, бәлки. Бәлки җавап бирерсең. Аңа җавап бирмәде ахырсы.
Угу. Кызык бит ул, менә чыннан да шуны дизлар язу. Әйе, әйе, әйе. Диз, диз дип әйтик, әйе, үзенә күрә. Ләкин бында берникадәр дүстенәме, шундый мөнәсәбәттә иде ул. Чөнки мин Альберт белән үзе белән дә бик теге, хәтта уйлап куйган идем, бәлки махсус рәвештә нәрсәләр килеп чыкса да, без аның белән мөнәсәбәтләр аңа карап бернәрсә үзгәрми. Шәхес буларак та, э, кеше буларак та, чөнки мин аның белән таныш, мин аны хөрмәтлим, мин аны беләм, мин аның нәрсә сулап, нәрсә уйлап, дөресрәге теге, э, тормыш кыйммәтләрен аңлыйм. Безнең күп әйберләр тәңгәл килә, без аерым сөйләшкәндә. Шуңа күрә монда үзенә күрә бераз аудиториягә эшләп алу бар иде кебек. Ләкин ә, гаҗәпсенү минем ихлас иде. Һәм аңлау да бар кебек, чөнки бу телеграм каналны алып бару, язу, гел ниндидер инфоповод табып аны чыгару бик авыр. Аңлыйм, ул бит чыннан да янып бетәсең. Башта тотынып аласың, имә башта сиңа бөтен бер кызык, бөтен бер сине ничектер тетрәндерә. Ләкин кайсыдыр мизгел син инде йөрәгең бөтенләй камшанмый. Менә нәрсә булса да инде кымша. Мин әле хәтерлим, минем бар иде шундый хэштегым, э, мудрости от Лерон дип атала ди ул. И мин анда яза идем, менә бөтенләй э, кемнедер төрмәгә утыртканнар икән, миңа мин риза булмасам, мин аның турында яза идем. Каядыр булган икән җир тетрәү, мин аның турында язам. Бөтенләй бер миңа кызыгы име, мин аны трансляция бара идем. Әти дә әйтә, әйтә идем миңа. Әйдә аларны җыябызмы әйтәм, ди, синең постларыңны тәрҗемә итәсез, мин урысча язам ич инде. Һәм китап итеп чыгарабыз. Чөнки анда хисләрең, фикерләрең кызык дип әйтә идем. Ләкин ул бер мизгел, менә бер ел яздым, яздым, яздым да, хәзер кулда тартылмый. Уй юк. Менә уже кайгырмыйсың. Шу хәтлек менә уже кайгырудан аргансың, име? Теге уже сине бер нәрсә дә кайгыртмый. Ә кайгырырга кирәк бит, әзрәк кенә ниндидер э, теге каршы чыгарга тиешсең син системага. Ә каршы чыгасы килми уже системага. Языр өчен. Әйе, монысы бер, монысы бер. Э, автор, автор каналында бу әлбәттә беренчел синең сенс дип әйтик инде ул да булса ул синең үзең аша үткәрү үзеңнән сер ялкынсытырга миңа кызыкмы миңа кызык түгелме әйе ләкин мин үзем э, шәхси медиа компанияда эшләүче кеше эшләгән тәҗрибәм булган кеше буларак та э, дәүләт структурасында эшләгән кеше буларак та минем өчен әле тагын аның икенче сензы бар ул да, ул да булса мәҗбүрилек һәм даимилек Нәрсә генә дисәң дә, әйме, менә Альбертның да бөтен һәм минем дә кайчандыр бу, чөнки мин төрлечә алып бардым бу каналны. Минем дә Альбертның да һәм күп кенә шушы авторлык каналларын яза башлап, ничектер теге алып барырмын дип уйлап туктап калуында сәбәбе менә шул. Моңа карамасаң син әгәр дә нидер бер завод, фабрика, конвейер системасына карамаган кебек. Ул иртәме соңмы туктаячак. Әйме, иҗат никадәр генә э, ул ирекле әйбер булмасын, ләкин дөнья күләм ахырдан уңышка илткән иҗатның нигезендә тора даимилек, мәҗбүрилек, система. Шуңа күрә бу система ничек булдырыла? Әгәр дә синең чыннан да бу система корылган икән, синең бу акча эшләү ысулыңа, күпмедер вакытта бу мотивация бирә мотивация әйе әйе мотивация һәм синең бу система бу синең эшкә әйләнә аңлыйсыңмы Мати, акча килә ә, ә, реклама бирүчеләргә каршында синең бар җаваплылык Бу әйләнеп бара торган процесс. Яисә, әгәр дә баштагы чорда булмаса акчаң, нидер ясалма мотивацияләр булырга тиеш. Ну, ул аудиториядән ниндидер кайта аваз булса, ул да җитә. Теге лайклар, алай да булалар, алай да булалар. Ләкин алар да гарантия түгел.
Шуңа күрә монда бер кадәр бу процессны чыннан да индустриягә әйләндерергә кирәк. Булырга тиеш ниндидер синең продюсерың, булырга тиеш синең чыннан нидер бәлки контент-менеджерың, Шул очракта гына, әйтәм бит, иҗат итү бүген ардым, бүген язасы килә дип барсаң, бер чыгарылыш, ике чыгарылыш тәмам. Менә без әйткән әлеге дә баягы подкаст. Менә сезнең дә бу подкастыгыз нәрсә өчен бара? Менә безнең сорауга җавап. Димәк, моның э, нигезендә ниндидер бер көч ята.
Э, Күткә тиеп торачак. Әйе, әйе, ниндидер бер көч, э, кемнәр алдында җаваплылык, Бөтен дәүләт эшләре, бөтен коммерция эшләре шуңа корылган бит, индустрия. Голливудта әгәр дә анда инвесторлар һәм ниндидер бер планнар белән, еллык планнар белән эшләнмәсә, режиссерның кайчан илхамы килә дип көтеп утырсаң, шулай бик тиз сүнер иде. Һәм менә бу э, юлы мин инде Telegram каналга бераз гына профессиональ яктан карап карарга булдым. Үзенә күрә мөмкин бер система бар, әйме? Э, күзәтү, кую, карау һәм читтән ниндидер тәэсир системасы бар. Бар минем планым. Күпмегә кадәр бар, ләкин менә карап барасым килә әле. Ә син менә барон кебек уйлыйсыңмы? Менә бар шундый минем фикердәшләрем һәм бар калган халык дигән синең бармы шундый фикер? Э, Беләсеңме, э, мин минем бәлки бер минусымдадыр Мин сиңа алда әйткән коммерция структурасында эшләгәнлектән, клиенттан, тамашачыдан башлап Стратегияне, стратегияне, ә? Э, аудитория нәрсә көтә, син шуны... Аудиториядан чыгып эшләргә өйрәнгән. Аңласыңмы? Безнең менә продукт буларак, без татар радиосы шул ук, әйме? Яисә концертлар вакытында. Моның бар зур бер, э, әйтәм бит, тискәрелеге, монда иҗат белән син, э, иҗат яки фикерең белән кайракатта каршы килергә тиеш буласың. Теге Син карыйсың кешегә нәрсә, кеше нәрсә укый, нәрсә карый, нәрсә кызык, һәм шуннан чыгып продукт яки хәтта фикер тудырасың. Сөйләргә тиешле фикереңне шуннан тудырасың. Чөнки мин хәзер үзем генә сөйлисе килгән яки үзем генә әйтәсе килгән әйберне хәзер яза башласам, сөйли башласам, аларны саны бермә бер кимеячәк. Аңлыйсыңмы? Мин менә бу коммерция структурасының таләпләре белән ничектер теге сиңгәнлектән миңа аның бер уңай ягы бар. Ләкин икенче яктан әйтәм бит, ничек бер алтын урталыкны табырга тырышам кебек. Менә шушы авторлыгым да калсын, мин минлегем дә калсын, мин үзем үзем исемем калсын дип, фикерем калсын дип тырышам. Һәм әйтәм бит, менә шушы аудиториянең ашаган мәгълүматны да бирәсез. Ашаган дип әйтәм инде. Әйе, әйе. Менә мәгълүмат кенә түгел, бу гомумән алганда нидер продукт буларак әйтик без аны, әйме? Мин хәзер мәгълүмат Telegram каналларына түгел, гомумән үземнең хәтта образым, үземнең контент, үземнең э, социаль челтәрдәге контент, әйтәсе килгән сүзем, шаяруым, сценарийлар язабыз дидем бит, әйме? Концертларга. Мин аңлыйм, халыкка нәрсә кирәк, һәм шуннан э, мин үземә таптым да кебек әзрәк кенә аңа дөрес бер рецепт. Шушы аз гына өстенрәк, шушы алар теләгәннән әз генә өстенрәк бирсәң, ничектер теге бераз гына компромисска да килгән кебек. Беренчедән син үзең теләмәгән әйберне эшләмисең кебек. Чөнки син үзең авторлыгыңда. Икенчедән, әзрәк өстен дә чыга аласың кебек бу фонда. Чөнки халык менә халык дип әйтмим, әйдәгез менә масса дип әйтик, масса күләм, дөнья күләм нидер бер фикерне карасак, бар бит инде менә бер бер база. Шушы базадан өстен фикерләсәң, сине берәү дә аңламый, син бу дөнья кешесе түгел һәм калганы һәм калганы. Шушыннан аз гына бер бер калып аз гына чак кына өстен фикер ясасаң, син ничектер шул гадилек кала анда. Аз гына өстенлек кенә. Өстенлек тә бар, но гадилек тә бар. Әйе. Сиңа инде бер төрле хөрмәт һәм теге нидер бер акыл иясе кебек карый башлар. Бу нидер теге Шуңа күрә менә шушындадыр бәлки аның алтын урталыгы дип үзем белән килешкән кебек булдым. Әйтәм бит, чөнки үзем генә әйт, э, сөйлисе килгәнне сөйләсәм, үзем генә белгән телдә сөйләшсәм, Юк, анда кеше җыелачак, ләкин барыбер әз инде ич. Барыбер аз. Әле татар телендә, әле шунысы да бар бит әле. Мин бит әле үзем өчен нидер бер изге бер принцибым бар, татар телендә булырга тиеш. Ничектер минем контент, минем фикер, минем сүз, минем минем эшләгән менә бу. Ә менә Казайста шундый сорау бар минем сиңа. Диндә бит име, диндә ничәптер гарәп телен өйрәнергә кирәк име? Ислам динендә инде. Ә туган телен белү мәҗбүри түгел. Түгел.
Нигә шулай? Минем шулай ачуым чыга. Хәзерге кызлар, егетләр, менә кем дингә киләләр, алар сөйләшәләр дуа дип. Дуа дип әйтмиләр. Э, Агдиев тәмәк кеше сабыр дип сөйләми, сабыр дип сөйләшә. Өч тыгыз мусым әйтәм, аны бит сүзе бар, татарча сүзләре бар. Сабыр, дога. Сез кая менә шуга дик мин дингә кереп киттем дә, хәзер гарәпчә генә сөйләшәм дип йөрисез. Менә миңа ул менә чакырып туй. Аның үзенең үзенчәлеге бар, әгәр син шулай сөйләшә, мин һәрвакыт әйтәм. Әгәр дә син Яхшы, ярар, син менә бу позицияне сайладың, мин хәзер бөтен терминологияне гарәп телендә генә сөйләшәм. Ләкин син айда әле иптәш андый җайлы юл эзләмә әле. Син әгәр дә шундый э, акыллы икәнсең, син башта бөтен гарәп телен тулаем өйрән, динне тулаем өйрән, бөтен культураны тулаем өйрән, аннан соң кыстыр. Ә болай син өстлектә яткан теге җайлы гына терминологияне өйрәнеп алдың да хәзер, әйме? Итеп йөрисең. Һәм кыстырып йөрисең. Диндә дә шулай бар теге. Дингә яңа киләләр дә кешеләр, сине теге иң өслектә яткан һәм теге популистик дип әйтик инде теге фикерләрне һәм гамәлләрне кыла башлыйлар да башкаларга өйрәтеп башкаларны э, башкаларны хәтта ниндидер гаепләп йөри башлыйлар бар ул юк бөтен җирдә ул дин дигән түгел мин әйтәм бит мин ит ашамаган елларда беренче елларны ит ашамаган еллар булган бер теге Бирелеп фанатик булып йөрисең дә инде, ил кешеләре әйтсен, ашагыз, ашагыз мәетләрне дип йөридер мин. Андый моментлар булган. Әйе. Әйе. Ул менә бәлки әле генә басып килгән кешеләрнең менә дингә шундый моментлары бардыр дип аңлыйм инде мин. Кем менә хәзер. Һәм менә бу күстәсе килә. Мин диндә. Сүз дә юк. Һәм менә моның белән кулланалар бит инде кайбер кара көчләр дип әйтик, менә безнең диндә Иң зур проблема экстремистик, радикал исламга ничек кереп китәләр? Анда кереп китәләр менә яңа гына аяк баскан һәм аларның менә шушы әлегә ә, таләбе бар, өйрәнү һәм тиз өйрәнү, тиз э, э, мин әйтәм инде Аллаһ рәхмәтенә тизрәк ирешү. Нидер озаклап, нидер бер юллар аша гыйлемнәрне өйрәнү түгел, ә тизрәк э, ысулы бармы дип. Кемдер килә дә әйтә, бар, әйдә менә шундый юл сайла. Без, бездә җайлырак ул юл дип. Дигәләр шушы юлга кереп киттеләр, шул теге экстремистик юлга чөнки алар уйлавынча монда тизрәк юл бит тизрәк ничектер теге хәзер үк результат бирә торган юл кебек тоела башлый мин һәрвакыт әйтәм теләсә кайсы э, өлкә булсын син башкаларны өйрәтер өчен гаепләр өчен һәм нәрсәләр эшләр өчен шушы юлны үтеп үтеп үтеп үтеп әле син шушы юлны үткән саен үзеңнең башыңдагы башында юлның башында никадәр хаталанганыңны аңлыйсың фикереңнең никадәр дөрес булмаганын аңлыйсың һәм тел буенча тел буенча әйе диндә ә, диннең үзендә тел, тел белән бүленеш юк менә ә, диннең үзендә чөнки моның аның хикмәте дә бар берләштерергә әйе хикмәте хикмәте шунда хикмәте шунда э, намаз бер төрле укыла дога бер төрле кылына дога дип инде намаз э, коръән бер төрле укыла монда менә бер сенс шул кыйбла бер якка каралган деген кебек ләкин шул ук аллаһ тәгалә кешене әгәр дә менә кавемнәр белән яраткан икән шулай коръәндә әйтә кавемнәр белән яраттым Әгәр дә синең э, нидер милли атрибут телдән башлап һәм калган традицияләр белән бар икән, димәк, моның да үз хикмәте бар. Монда да бер никадәр менә бу палитра ул кешенең яшәешенә, уйлай, уйлавына, җирдәге эзенә тәэсир ясый торган әйберләр бу. Шуңа күрә менә монда да мин һәрвакыт әйтәм, алтын урталык. Мин әгәр дә татар булып туганмын икән, үземнең телдә сөйләшә алуым, эшләп алуым, Әле бирелгән икән миңа, шуңа өстәп, тиеш дип саныйм. Чөнки миннән тыш башка телләрдә яза алырлык, фикерли алырлык калган ә, ә, кешеләр меңләгән миллионлаган, әйме? Менә шул ук. Мин әйтмим үземнең ниндидер фикер буенча ә, ниндидер бик зур кыйммәткә ия булган әйберләр чыгарам мин дип, әйме, теге фикер буенча. Бары тик мин уйлыйм менә татар телендә бу әйберне эшли алам икән, нигә әле эшләмәскә? Чөнки рус тел э, рус телендә Син шуңа күрә сайладың инде, сайладың инде син э, Telegram каналын татар телендә алып бару. Әйе, әйе. Ну, социаль челтәрләр. Әйе, әле монда конкуренция дигән сүз дә бар бит. Анысына аңларга кирәк. Анда конкуренция юк. Минем минем кебекләр миллионлаган.
Ә татарда конкуренция, әлбәттә, мин аудитория чикле, ләкин миңа ничектер рәхәтрәк тә шушы э, шушы аудитория киңлекләрендә язу иҗат итү дип әйтик. Мин барганым бер
укуга, анда подкастларны ничек төшерергә кирәк икән, ничек аны популярлаштыра торган укуга барганым. Һәм мин күрсәттем подкастлар. Безне безнең егетләре белән төшергән инде. Сыйфатлы, супер, яхшы татар телендә генә ди. Сен, сен моны Ильяска да сөйләгәнең бугай инде. Әйе, Ильяска сөйләдем моны. Э, урыс телендә күчегез, чөнки менә бөтен темалар шундый кызыклы, мин моны тыңлар идем урыс телендә булса дип. Чөнки менә хәзерге вакытта э, искусственный интеллект бит инде, Бар безнең ул аны үзе бүлә ала, монтажлый ала, кечкенә-кечкенә кыска видеолар ясый ала. Ә татар телендә булганда без аны эшли алмыйбыз, безгә кул белән эшләргә кирәк, шуңа күрә безнең чыкмый да кыска видеолар. Чөнки аны йә мин эшләргә тиеш, йә егетләр, ә безнең вакыт җитми. Шуңа күрә ул моменты юк. Ә калган менә кем подкастлар эшли, алар җибә тыгалар да теге ясалма фәһемгә. Ул аларга кисеп бирә, субтитрларны үзе куя. Бик уңайлы. Алар чыгарып кына утыралар ул кыска видеоларны. Ә безнең андый эшләргә кешебез дә юк, үзебезнең вакытыбыз юк. Шуңа күрә шундый минусы да бар. Һәм татар телендә тагын да тагын түшәм. Чөнки менә чыннан да э, ютубта утыручы татар э, кешесе, татар контентын ашый торган, ниме, алар әлегә ос. Ләкин карасаң, мәсәлән, Әбри Хабринең подкастларын, анда ул э, популяррак, нәтке, Уразовларны чакырасың да инде, бәлки име? Менә шул әлеге дә баягыбыз Без безнең сөйләшүнең башына әйләнеп кайтабыз. Әйе. Чәйни безнең сөйләштек бит. Менә ул карыйсың анда 100 меңлек э, караулары булган видеолар бар анда. Әйе. Ләкин аның нигезендә менә Ятак. без әйткән әйберләр Әйе. анда әйме кем кем белән аерылган шушы кызыксындыра. Ләкин бу инде начар түгел, димәк, шушына э, урыс ютубы ютубы да бүген генә менә шушындый нидер теге яңа галәм булып формалашмады әйме аның да башта мемнардан видеолардан башланган ул этләрдән псиләрдән аннан соң төрле ул инде бүгенге көндә шундый дәрәҗәгә җитте әйме теге анда аерым чыннан да бер канал аерым бик тар бер теманы нишаны гына сөйләшеп үз нишасы өчен аудитория өчен генә булдырып бер контент эшли һәм азмы күпме менә шушы ютуб культурасын видео кабул итү интернетта Шушы форматны кабул итү культурасы бар дигән сүз. Алга таба инде өмет бар, өмет бар. Башка төрле формалар, башка төрле форматлар, фикернең башка дәрәҗәсе э, күрсәтә торган формаларны да э, карый башларлар дигән. Чөнки менә син әйтәсең бит, э, нишләп урыс телендә түгел дип. Әйе. Ә синең уникальлыгың нәрсәдә алайса? Аны әйтәм, аны карамаячаклар.
Аны рус теле аудитория, рус теле подкастка да килеп әйтергә була. Менә әйтик, мәсәлән, Э, физика турындагы бер килә фотка салып бара 100 102 кеше карый физикларны әйтик мәсәлән анда киләсен әйтәсез ә нигә рус эстрадасы турында түгел дип әйтергә була аларга да физиканы күбрәк карар кеше карамаячак димме әйе шуның кебек аналогия монда ә безнең тел э, безнең тел әлегә уникальлек булып тора мин әле шунысына да борчылам безнең теге яки бу продуктны татар теле итеп татар телендә эшләү әлегә ул утп булып тора, уникальлек булып тора. Әйе. Ә ул э, нигездә, идеалда булырга тиеш уникальлек түгел, ә норма. Норма. Әйме? Теге миңа килә, о, син татарча матур сөйләшәсең. Мин әйтәм, татарча матур сөйләшү ул минем базовый функция. Мин әйтәм, татарча әгәр дә миндер тагы да э, нәфис бер э, продукт тудырсам яки сәфике тудырсам бу икенче мәсьәлә чөнки каян чыгып әйтәм бер иптәш малайларыбыз белән без басып сөйләшеп торабыз татар телендә көндәлек тема гына инде чиратта әйе берәү бабаң килеп безне безгә сокланып тора мин әйтәм без без бары тик үзебезнең теге көндәлек проблемаларыбыздан сөйләшәбез Ярый без сөйләшсәк, ниндидер бер бөек фәлсәфә. Менә монда безне мактый алыр идегез фәлсәфәчеләр дип. Ләкин мине татар телендә сөйләшкәнне мактау ул мин ике аякта йөргәнгә мактаган кебек килеп чыга. Мин бит Берәү дә миңа килеп әйтми, син ике аякта Син сулыйсыңмы? Син сулыйсың дип әйтә. Әйе, әйе. Шуңа күрә әлегә нигәдер менә һәм шуннан чыгып, беләсезме, нидер комплекстадыр инде ул. Э, бик күп иҗатчылар, э, интернет әһелләре һәрвакытта татар дигән әйберне кыстыралар. Сеньора? Без менә егетләр белән эшләгән идек бит, э, YouTube татарчки дигән безнең булган иде. Һәрбер атамага татарчки э, слушают музыку, татарчки обсуждают кино. Потому что язмасаң, просмотрлар юк. Татарчки дип куясың икән, китә анда. Рәхәтләнеп анда уже кеше карый башлый. Чөнки ул уникальлек булып тоела. Әйе, беренче татарча нәрсә анда? Менә хәтта беренче татарча подкаст, беренче татарча нәрсә, нәрсә. Ну, рус телендә ха бөтенесе на русском языке дип куя башласа бит инде гаҗәп гаҗәпсенер иде. Син беләсеңме ничек мин бит танылдым Казанда? Мин бит Айсуны беләләр, әтине беләләр, ә мине белмиләр, бер кеше дә белмидер. Өй яши иде Ләйплронтан бер кызы бар, фәләмсмәтен. Ә мин 7 көн буе татарча сөйләштем. бер тапкыр шундый видеолар төшереп кибетчеләр белән үземнең аккаунтымда эксперимент ясадым һәм мине радиога телевидениега бөтен гәҗитләргә интервьюга чакырдылар мен әйтәм татар телендә сөйләшкән өчен мине бөтен җиргә тыгып шундый гади һәм арзанлы алым икән әйе билгеле буласың килсә татарча сөйләш бетте шулай шул казанда шулай ук менә поле чудеска түбәтәен киеп былай бассаң син татар герое әйе әйме син нидер теге дөньякүләм э, Загитова татар кызы, татарча сөйләшми. Ну, уже без аны күтәреп, сокланып, иң яхшы татар, менә мин бер булган идем конкурста, э, лучшая татарка года. Мин җиңелдем әлбәттә. Кем ул Ләйлә Лерон? Мин кем, кем икәнен дә белмиләр. Ә Загитов ул канал, беренче каналда булган кеше. Шуңа күрә теге ул татар кызы булып чыкты. Иң билгеле шәхес. Шуңа монда э, сөйләшер һәм бу темага әле кереп китер җирлекләр бик күп. Бу бер сөйләшү белән генә хәтта эшне дә бушатып бетереп булмый әле, әйме? Ләкин ниндидер барыбер дә азмы күпме бу өлкәдә э, күчеш бар кебек. Хәзерге яшьләр Мин аларны әйтмим, аларның татар теле идеаль дип тә әйме, алар э, татар теле әзрәк кенә сөйләм теле буларак. шактый аксый да. Ләкин менә алар инде шушы стереотиптан китеп әкренләп татар теле ул менә гади э, кешенең атрибуты итеп кенә кабул итә башладылар кебек. Хәзерге хәзерге яшьләр алар тортына ясыйлар, проектларга керәләр. Менә без утырабыз хәзер э, э, мин тотыш яшәмгә әзерләнә торган периодта төшерәбез без подкастны. Һәм монда яшь кызлар эшли безнең белән. Хаталы язалар инде. Язалар хаталы, ләкин тырыша-тырыша язалар. Ярар, бер-ике елдан соң хаталы да язмаслар, сөйләшүләре дә артыр дип өметләнәсең дә, шуңа күрә алар тартына, алар телиләр, аларга бер кеше әйтми, чатта татарча гына сөйләшәбез дигән кагыйдә юк. Алар үзләре язалар шулай. Менә шуңа күрә бу сокландыра, сөендерә. Кайнатма. Айваз ничек карыйсың син юрагуларга?
Ышанмыйм. Ышанмыйсың юрау?
Юк, юрау дип инде монда бу дөрес аңлыйммы мин? Гадание.
Әйе.
Шул сүз, әйе.
Бу бу нигездә тыелган әйбер. Минем өчен минем принципларга нигездә. Әмма ниндидер бер шаяру. Шаяру? Шаяру итеп карасак, монда ният дигән сүз бар. Әгәр дә бер шаяру һәм шушы шаяруның теге ниятеннән чыгып эшләсәк, көлергә буладыр. Әйе. Ну, безнең монда рубрика подкастта. Без юрибез. Һәм юрибез без җырларда. Җырларны сайлыйбыз без, әлбәттә, Ями Music лейблыннан. Анда бит төрле төркемнәр, төрле җырчылар бар. Һәм синең өчен плейлист әзерләдем мин. Анда 5 җыр булачак. 5 җыр эчендән син сайлыйсың берсен. Һәм без шул җырдан вакытын әйтәсең дә син тыңлап алачакбыз бер өлешне име һәм синнән сорау кирәк
әйдә җырларны әйтеп кара әйдә э, әдәпсез вайп кайнар белән адилә әхмәтова ялгышлар алия нур белән икенчесен әйтә алмыйм исем атамасын дер авыр мин кабат азат гилметдин ярамый илгиз һәм хис дигән җыр Элинаныкы. Син тыңлыйсыңмы бөтенләй э, Оями мюзик лейблыннан җырчыларын? Э, өлешчә, менә монда санап чыкканнар барысы белән дә таныш дип әйтә Мин өлешчә. Шулай гында ул киң кырлы э, лейбл дип саныйм мин, яны бәрбер. Хәтта менә кем өчендер ул кем өчендер ул бик тар лейбл. Шулаймы? Менә кем өчендер ул гомумән альтернативщиклар дип кенә әйтергә мөмкин. Миңа ничектер аның теге бар мин кабул итә торган Артистлары мин гомумән анда исемнәрен дә белмәгән артистлар да бар. Ничә алар анда? Алар анда күбәя.
Күбәйде шуңа күрә.
Күбәйде шуңа күрә мин ничектер кемнәрдән беләм, ә махсус рәвештә үзәк. Иде ошамаганнарын кем ошамый? Кем тыңламыйсың? Элина кем ул? Элина менә яңа юлдаш. Менә шуңа белмидер инде.
Ярар, беренче әдәпсез вайп күбәле, әдилә белән кем? Кайнар.
Кайнар.
Ярар, алар миңа таныш. Бу җырны ишеткән юк. Э, бу яңа альбомнан чөнки. Шуңа син белмисең, әдәпсез вайп. Әйе. Әдәпсез вайп.
Ну кемне тыңламыйсың син, менә кемне? Бардыр син, менә катгый рәвештә. Мин беләм, менә усалны күп кеше менә теге шайтан котыра диләр дә, ә, тыңламыйлар. Чыгып китәләр ул булганда. Менә мин күптән түгел туган көн булды Ями мюзикның, һәм минем беренче танышым, о, усал диләр дә, бордылар киттеләр. Ә минем өчен, о, усал дип киләм мин. Менә ике Шундый аудитория бар. Бүленә. Ями мюзикта. Минем усалны да Ва дип карасак, в общеобразовательный целях тыңларга мөмкинмен. Фанат түгел. Һәм хәтта нидер теге э, искә дә төшерә алмыйм мин. Менә конкрет бер иҗат э, продуктыннан, әйме? исемнәрең һәм менә бу беләсеңме бүгенге көндә иҗат э, сөйләдек бит иҗат та бит күп дәрәҗәле әйме мин хәтта э, җанатламыйча шул ук обложкасыннан гына тышламасыннан гына инде бер фикер алырга мөмкинмен чөнки менә бүгенге көндә чын иҗатчылар алар теге э, музыканың үзеннән чыгып аның анонсына ук нидер бер иҗат яки калган әйберләр тышта калган әмир хәсиләрен тышта да әйе нәрсәләр булырга мөмкин шуңа күрә бусалның менә ул яктан андый иҗади алымын хөрмәтлим җырын һәм җыр формасын теге нәрсәләр искә төшерә алмыйм яхшы әйдә әдәпсез вайп беләсезме безнең әйтәм бит мин теге юрау дип атадыкмы әле юрау әйе юрау рубрикасы юрау дип атамыйк без аны әйме минем өчен ул юрау түгел минем өчен ул миңа шәхси яки алга таба бер Э, күрәзәчелек булмасын бары тик бер э, юмор форматын уйлатайык без безнең шулай ук теге татар радиосында эшләгәндә дә безнең бар иде шундый иртә беләнге рубрикада җырлар белән э, тәңгәл китерүләр монда юрау түгел нигездә ә нидер кәмил бер ситуация килеп чыксын өчен әйдә әйдәгез болай име Әдәпсез вайп. Бу нәрсә турында җыр булырга мөмкин? Белмим, мин тыңламаган. Син ачы сойлап алдың специально, чөнки син әдәпле кеше. Әдәпле кеше.
Әйдә алайса мондый бер ситуация модельләштерик. Монда әдәпсез э, юрау түгел, ә диалог килеп чыксын. Безгә билгеле бер интернет журналист, әйтәйин, аның ярткан бер сорау бар бит инде. Президент каршында, президент каршына

Мин шуңа сөенәм. Мин аны барыбер комментарийларда калдырачакмын ул юлларны. Ә языпмы?
Ну менә бу Адилә җырлаган момент эләкте. Димәк, менә шул сүзләрне әйтер идең син. Э, Ахырдан яхшылап тагын яңадан тыңлыйсы инде бу сүзләрне. Менә хәзер каткач тыңлыйсы була инде. Вот шулай.
Рәхмәт сиңа, Айвас, килгәнең өчен подкастка. Рәхмәт үзеңә. Подкасттан тышта шулай сөйләшкәлик. Чөнки подкаст ул барыбер фикерләрне ничектер әле э, әйтер алдыннан камералар каршында утырганлыктан, микрофонга сөйләгәнлектән бәрәбәр син үзеңә нидер фильтр ясыйсың, цензура ясыйсың. Ясадың име фильтр барыбер име? Монда барыбер яс, син аны уйламасаң да ясыйсың. Ул бит ясасаң дип, монда ясамчы сөйләп, син кеше каршында, монда фильтр кара. Син бит камерасыз да фильтр ясыйсың. Килешәсеңме минем белән? Менә кеше янына чыксаң, Кеше гомумән ул шундый шундый җан иясе, ул фильтр социумда яши чөнки. Ул фильтр ясый.
Әйе. Чөнки э, менә кеше шуңа күрә кеше дә инде ул. Син бит менә хайван бәлки фильтр ясамыйдыр. Хайван уйламый аның ахыры турында, хайван уйламый аның үзенең ремеджен. Әйе. Ә син барыбер дә фильтрыңны булдырасың. Барыбер менә камера каршында синең фильтрың менә мондыйрак дәрәҗәдә. Ә, дусларың белән синең фильтр мондый дәрәҗәдә, танышмаган кешеләр белән мондый дәрәҗәдә бер синең фильтр ясамаган вакытың юк. Хәтта син үз үзең белән сөйләшкәндә дә бер ниндидер бер фильтр ясыйсыңдыр. Шуңа күрә бу табигый. Шуны әйтәсем килә, камера каршында безнең әле бер фильтр булды, ләкин камерадан тыш ул фильтр иләге азрак киңрәк булачак. Рәхмәт чакырганга. Рәхмәт сиңа.
Кайнатма.